ke moka le ka masakeng mm. dišego di tletše mm. re epela diphata mofase ya dikokwane moka sekanke re tlo ria ngwako mara ke ditelele jaaka kwa jaaka mono ke moka ra phekanya ke lentsinyane mo gare ke moka ra jea masaka ra a tlhatlaganya mo ntse mm. a re ria seo ke ga e be le ka kwa lešegong šego tše ka moka ditletše a re ka se a bee mo fase ka gore mohlwa kwa tle wa tsephepa re tla re hwetša re tlo ba le tlala mola re re be re tlo fola mabele a lebane mm. jale jo bongwe boapa ge motho a ka hlokofala mohlho mong merakeng mašemong mm. go se ne dikgomo goba ditonki tša go ka go ga sele ira molaisa mm. ke moka diphata tšelo tsone ra dija ke re wa e bona

Ra ri ya ska liako, mi ka ba ni retwa ra tlema munsi ra ebapa munsi ra ebapa munsi. Ke moka ra phuthela mohuo wa rena ka se re tlogo ba re mo phutheti. Ra mmeya moo ra tsoma gape mebotša goba dikgabane. Ke moka ra mo tlemelela munsi. Ke moka banna ba bane ke moka e mong o swara khone ela ka pele e ya ka tsogong le letone e mo swara ka tsogong le lenyane le kwa morago le gona goba bjala ke moka bona ra theoa tša mare tšhentšhana ka yena ya lapilego ba bang ba gona ba tšea ba a ke re ke a re šabo ee ee ra gore mm. re tlogetse motlho mo ka fotsa nnete o ke e tšhaba go fiwa e dira ba kana mokgwa jalo moraga ke eng bauba moraga mm. eh, moraga ke kgomo e re bolokago mohu ka yona e re hlabago mm. e mokgopantse mm. ke ona re mmolokago ka ona mm. e batho ba gale ba ba bolokaneng nako mang bošego e ba ba boloka bošego e e ke moka mola bana ba ba robetše ba ba boloka mm. goreng ba ria se sa ke moka mm. Re feditše go boloka bana ba ga ba tsoga re a ba tšea re re ya ke re wa bona ga e lapa re agile meboto mm. ka kwa morago mo re swantse go re ya pherwana re re ya lefao le lennyane mm. ke moka re a luša mm. a go e sa re laetša bana ba raga Mogolo wa lena o tšere ke phiri. Mm. Ke moka re a ba laetša fao le gore e fahlile mo e tsene. Ya tšea magolo a lena bošego. Ga e le gore re mo lokela ka šakeng re mo tšere a swatlha mo. Mm. Ya ya epa molete ka kwa šakeng e mo lahletše ka montsi. Mm. Nna re tlo re ditsebe tlogala tlhogo gore hwetša phiri ya e la e mo phušeditše ka koo. Eh. Jwale nna pele e se ka tlhole

ke moka yela ya go mo utswa le yona hmm. ke moka re re ke epile ka tsona dilo tse ke phiri oh. ke moka e bolokile magolo a lena ka ke moka go fedile namela ntse le yona e lelwe bošogo marapo a re a ba a tshuma hmm. go bona o phuthetse motho a ba ya kwa eh. jalo namantshe laija e ya ee ile wa gona bošego joo ya ba ya fela ena a tšhele letswai a tšhele letswai ee aowa ke moka kgome wa e ba sa tšhele letswai aowa ya ila ke moka kgome awa ke nyako tsa gore ila re ba ra goreng ke nyako ya ila go e fo fetša ka go ila eh, a go nyako tseba gore go ila ko gore ee aowa go direga go nyakege mara e gona ba tšhabišang le tlo mpotša ge bitho e tima ee ka gore dikgomo a di le ka mošakeng di ne le badifi mm. one go le go modifi wa tsona mm. ga o tlo nyaka gore na e le ntsho ro ke swatland e ile kae mm. re a re tsebe itimetse nna re tlile bona bošego di tsogana le tsona ra di bulela di a sepela gore ga o tlo nyaka kgomo ela o e ratago eh. o hwetsa a re ilo le nyaka hwetsa yana e se gona eh. ee batla o tlo o tshwenyamo gano ke ka lebaka la eng gale go be go e ba le diphiri ka mokgong ee ngwana ga a santse o tseba phetelela o oh. ee eh, o tlo ba tlo wa lebala ke moka ga o tlo o tlhalefa o tswa matlhalagadimo ke gona re tlo go botsa gore ditlale

go tloga kua apel cross uh. go tla mono ga ga o otlela koloi o otlela speed se se kae eh, sixty ya go a ila gore o seko go a ila gore o fete sixty ka gore nka tšama ke thula bana mo tseleng ya go tšama o dira dikotsi mo tseleng mm. go a ila jale ga ba re di a ila go a di a ila e go ile mm. ba makatša ka gore go a ila gore mm. o seko wa ba feta kolo ye nngwe ka kua o ya go sa go bone o gabotse go ile a e šireletša nna ee kore yona methaladi e mo tseleng le di-road signage mm. ka sejwalejwale mm. ke diaila ee, oh. ba e gata nte wa e feta mm. kwa feta kolo ye nngwe go ka ba le kotsi ee taba ya kwa a ke tsona road signage di go botsa gore mo ba ngwadile 60 ke moka go feta 60 gwa tšwelela pudi gana goba ngwana anyarela ditonki di rekedišana ee o ka gobala ee no ya kwala a batla ke leboge magalafe that's right o renga o te theta ma

ee ke re ke nna ntlotlopana dira tša mohube sediba sa matlhama ya tlasa monne e ka fata sediba mm. ke fatela bona bana ba kgoši ba sepitla sa mangana mm. ga ke tšhabe nako ga ke tšhabe meliti ke tšhaba nako